Fl-episodju tal-lum ħa nkunu qegħdin nitkellmu dwar raised stencil. Fl-episodju tal-lum ħa nkunu qegħdin nitkellmu dwar ir-raised stenciling. Da x'inhu, kif nagħmluh u kif imbagħad jinnitnu kull mem u jkollna natfu wara. Immorru għas-sigla.

Eh, ħankun qegħdin nagħmlu xogħol imqabbes, jiġifieri meta nħossu idejna mal-amara, ħankunu qegħdin inħossu l-istensel imqabbes. Mela hawnhekk qed nutaw huwa xogħol niexef fuq l-aħħar darba bħalissa taw ħafna patchwork. Ovvjament jiena xtaqt li noħloq ċertu texture, ġifiri inti meta qed tmiss eh, il-kxaxen tħoss iż-żeba raffa. Kif għattilkom anka fl-episodju li għadda xtaqt li noħloq effett ta' amara li vera tider li ila tiħu passati ta' zebba mhux ħażin fuqha. Mela, x'għandna bżonn għal ray stenciling? Bażikament għandna bżonn kulur, f'dal każ jien ħanuża il-Wise Old Sage, u għal xiex ħanuża kulur. Mela, bażikament jiena xtaqt li kikurit li l-istensil tkun tidher l-istess kulur tal-ammar ovvjament kon sa nuża l-funky dora. Ma f'dal każ jiena l-istensil nixtieqa tkun tidher b'mod kulur differenti kemm minħabba l-effetti li rridu noħolqu fuq wara u biex ukoll anke tkun tidher naqra ehm, iktar prominenti. U fl-istess ħin il-sage imur ħafna wkoll mal-kuluri ħadrana li għandna fl-istampa u fuq il-napkins. Mela, zeba, għanna bżon il-finishing coat, tajdu li finishing coat, dan huwa tajjeb biex jissilja. U inħaltuh ma' zeba bażikament nofs bin nofs. Issa jiena zeba ftit għandi għax m'għandix bżonn nagħmel ħafna. Allura tfajt, daqs kemm għandi zeba tfajt finishing coat. U l-aħħar ħaġa x'għandna bżonn. Bażikament huwa bot terra. Issa f'dal-każ eh, tajdu li terra x'tagħmel. It-terra, ovvjament, minna nfija tkun ħatkun qiegħda taqqat ehm, it-taħlita li għadna kif għamilna issa. U toħloq ukoll ehm, sudizza, ġifieri tiġi b'saħħitha ħafna. Eh, meta niġu biex immissu eventwalment meta nkunu lesti din id-daqqiet anka bid-daqqiet ma' ma jiġrilha xejn. Eh, u barra minn hekk il-vantaġġ li għandha terra hija li tagħmel riħa tfuħ. Mela, bażikament issa nitfaw l-istess ammonti li għandna ta' zeba u finishing coat f'terra. u nħawdu biex nagħmlu il-paste. Issa ovvjament paste tistgħu tixtruh lest, jiena f'dal każ nippreferi li nħaltu jiena għax inkun irrid il-kulur li nixtieq jiena bażikament. Issa hawnhekk għadu likwidu. Allura inżid dejjem inżid it-terra. u b'dan mod jiena nkun qed noħloq il-konsistenza tat-terra tal-paste li rrid noħloq jiena. Issa bl-istess mod nibqgħu nsidu iktar terra, taraw li qed nagħmel naqra mandra ma jimportax kull mi terra u titnaddaf. Issa, ħaġa importanti li meta tużaw l-istensil ħanamlu ftit ħmieġ issa li tnatfuha mill-ewwel għax imbagħad tiġu bħalma jiġri li li ħafna drabi l-istensil ma nkunx nista' nerġa' nuża għax ovvjament il-paste jeħel magħha u jagħlqilna wkoll id-disinn li nkunu rridu nużaw. Issa f'dal każ il-paste beda jieħu l-forma li nixtiequ jiena. Issa fl-episodju li għadha semmejtilkom ukoll naħseb żewġ episodji ilu il-farfett Kull ma ħanamlu imma wieħed żgħir, mhux ħanamlu ħafna. Issa l-konsistenza tal il-paste li vintajt jiena. Ġus biex kunu tafu din ir-riċetta vintajta jiena mill-lider irnexxiet tajjeb ħafna. Kif inhu l-paste tajjeb, mela. Għanna il-farfet fuq l-istampa hawnhekk. Għanna farfetti ieħor li għad hawnhekk, mela kull ma rridu nagħmlu impoġġu l-istensil hawnhekk jekk idej idkom ma tkunx soda biżżejjed tistgħu iżommu l-istensil bil-masking tape biex ma tiċċaqal biex ma tiċċaqlax. Issa, ħadd ftit paste minn hawnhekk. Jgħat nati fuq l-istampa mbagħad bil-galbu naqlaħħa bil-mod. U hemmhekk

Mela, x'għamilna llum? Llum għamilna erased stenciling kif qegħdin taraw għamilna dawn daw id-diżinji fuq il-kxaxen u għamilna wkoll ftit fuq il-biba. Mela, x'għamilna biex bdejna? Ħallatna il-paste, bażikament għandna bżonn il-finishing coat, Iż-żebgħa f'dal-każ jien użajt il-wise old sage eh, biex inkun nista' nagħmel kuntrast bejn l-istensil u iż-żebgħa ta' taħt u terra biex naqdu kollox flimkien. Mbagħad poġġejna l-istensil, għaddejna l-paste, neħħejna l-istensil u x-xogħol kif inhu nħalluh biex jinxef. Mela, ħaġa importanti, l-istensil ehm, kif nużawha naħsluha mill-ewwel u raġuni hi li jekk tkunu traskurati bħali jiġrilkom hekk. Din eh, użajt din l-istensil biex nagħmel dan l-effett u kif imbagħad ibbis kollox u ma jinqala assolutament b'xejn. Dan juri kemm hu b'saħħtu dan dan ix-xogħol. Mela, għallum daqshekk qabel ma nikkonkludu ħanurukom biċċa Għamara li għamilt jiena ftit ta' żmien ilu bil-ray stenciling biex taraw ukoll l-effett u kif ħajoħroġ dan ix-xogħol ehm, minn hawn u ftit żmien ieħor. Grazzi.